Also ganz éierlech, also ech weess et net. Entweder ass d'Welt geckeg oder ech si geckeg. Jo jo. Muss ech dat virstellen? Elo hat ech dann dës Woch erëm scho, boah, wann ech en Artikel schreiwen ënner mengem Numm, also mengem Kënschtlernumm, d'Hutt Dir hu mir scho virgeworf, ech géif net mat mengem Numm ënnerschreiwen. E Kënschtler ënnerschreift ëmmer mam Kënschtlernumm. Ech stelle mer vir, Den Dalli deen hat do mat Rucki Fucki vu Müllebierg ënnerschriwwen. Da frage ech, Mä huet dee se nach all? Duerfir gëtt et jo e Kënschtlernumm. Mee fir dat ze verstoen, do muss ee jo uewen eppes an de Bier hunn. Jo, mä dat ass jo d'Problem, dat ass jo d'Problem vun der Nawell. Well ech mengen, d'Wëssen war jo ëmmer nach bei der Minoritéit. Et gëtt jo manner Leit, déi eppes wëssen, Wéi d'Majoritéit déi Däischt weess. Jo, jo, mee dat mécht mir wéi an der Schoul. An der Schoul gëtt et dräi Gudder an drësseg Leschter. Jo, mee an da gi mer an d'Partei. Jo, da seet d'Partei, jo, also wielt eis, mir si gutt hei, mir suerge fir iech. Mee wéi kann d'Partei fir e Mënsch suergen? Mir sinn dach alleguerten Individualisten.

d'Roserei eraus loossen. An dann ass elo esou, ach, do ass e klengen Ochs vum Bierg, deen ass natierlech dann ideal, falls se vu sengem Gehier feelt en, verstees de? An da kritt en nach de Vir, muss e sech de Virworf gefale loossen, ech hat do e Saz vum William Shakespeare, wou ech, ech weess jo, dass dat en Engel ass, op Franséisch geschriwwen, well ech Angscht hat, zu Lëtzebuerg ginn, et gëtt jo méi Leit, déi Franséisch versti wéi Englesch, ech so, gutt, da versti se wéinstens, wat s de wëlls soen. Well dat ass jo d'Problem vun eiser Sprooch. Mir hunn eng Sprooch, déi eigentlech näischt ausseet. Hä? Jo, jo, jo. Ech kéint Iech dat jo elo beweisen. Ganz einfach. Hallo, loosse mer emol erëm kucken, ob mer do iergendwou e Sa-, jo, hei e ganz einfache Saz, hä? Give me peace and I give you freedom. Jo, dat géif dann op Lëtzebuergesch hin, heeschen, wa, wa mer dat elo dann direkt iwwersetzen, hä? Et ass kee Saz vum Wil-, vum Shakespeare, dat ass jo erëm elo am Oklafen. Gëff mir mäi Fridden, da ginn ech dir däi Fridden. Dat héiert sech jo ongeféier un, wéi wann s de sees, De Bettel huet gesammelt a gebraddelt, a wéi en ausgebraddelt a gesammelt hat, du hat en näischt gesot. Ech mengen, esou méi och de Virwurf, huet by the way deen Numm e Virwurf gemaach, ech wéisst den Ënnerscheed net tëscht engem Parlamentarier Oder tëschent engem Parlament an der Regierung. Natierlech weess ech d'Ënnerscheed, et ass jo keen do, also brauch ech net vill ze wëssen. Well op der enger Säit braddele se a sammele se an op der anerer Säit sammele se a braddele se, et kënnt näischt derbäi eraus. Ech mengen, mir hunn elo, wéi vill, aacht Dausend, zéng Dausend oder zwanzeg Dausend Joer gëtt et jo elo scho Regierungen, jo, jo, jo, scho ganz laang, jo, jo. Mee bis haut ass awer nach keen op d'Iddi komm, fir d'Natur no ze maachen, well an der Natur d'Déiere scha ginn net schaffen a liewen awer. An déi liewe besser wéi eis, déi féiere kee Krich, déi brénge keen deen aneren ëm. Jo, mä et gëtt jo och e puer, déi friessen déi aner. Dat, dat gëtt et jo iwwerall. Mee, mee, mee bei eis, mir, mir, mir, mir féiere jo Krich fir, also net mir, mir si jo ze domm dofir, mir wiele jo déi un d'Spëtzt, déi näischt un der Bëlz hunn, fir datt déi kënne Krich féieren. well se beim Krich Sue puer dinn an a fréier ass jo e Krich gefouert ginn, net fir Suen ze verdéngen, mee prinzipiell fir d'Bevëlkerung erëm méi kleng ze kréien, well de Problem vun eiser Gesellschaft ass jo d'Iwwerbevëlkerung. Mir gi jo, mir si jo d'gëlle Generatioun, mee mir ginn héchstwahrscheinlech an d'Geschichtsbicher an, datt mir Dat éischt Vollek, oder déi éischt Generatioun, déi et fäerdeg krut, eis selwer ëmzebréngen. Also, dat heescht, an 2050 kënnt et eis esou net méi ginn, wa se bis dann nach net begraff hunn, datt mer d'Bevëlkerung op d'Palchen erofgesat kréien. Dat wier natierlech mat normale Mëttel méiglech, mee da misste mer jo Leit hunn, déi eppes an der Bir hunn. Mee déi hu jo awer näischt an der Bir. Also gëtt et nëmmen eng Méiglechkeet, e Drëtte Weltkrich, an da gëtt. Zwee Drëttel vun de, vun de Mënschen ausradéiert, jo. Hehehe, du ginn si och wielen, he? De gëtt wieder an Frankräich mat der Burka. D'Leit gi guer net méi gefrot, do seet de Staatsrot, esou ass et a fäerdig ass et. Bei eis ass et jo och esou, he? Em heng säi Boussens am Staatsrot an da seet hie, wat, dir Iddefackerten hei an dir Nullekakerten, Ech soen elo, wat hei geschitt, an esou ass et, an esou ass et dann och. Demokratie, Monarchie-gesteiert Demokratie nennt Dir dat, ech géif soen, et wier eng Diktatur. Natierlech, ech hu se jo net méi all, an dat ass jo mäi Virdeel, ech kréie jo guer net méi mat, datt an der Welt eppes geschitt, wou ech mer Gedanke kéint maachen. Duerfir loosse sech jo alt dann déi al sech Gedanken iwwer mech maachen, bis se erausfannen, dass eigentlech ech Recht hat a si Onrecht. An an deem Sënn, dass mer erëm sinn, ech hunn och erëm genuch getuddelt a geduddelt fir haut, dass elo kënnt nach eemol een op d'Iddi an dee seet, ech ech wier vläicht net esou domm wéi ech géif ausgesinn. Also an deem Sënn dann dann dann dann dann a schéine Sonnden. Ech mengen, ech bréngen haut emol eng Kéier de Video, net net grad méi, well dat ass mir, wësse se nach wéini ech meng Videoe bréngen. Hehe bye bye.